Ɛnɛ yɛ bɛ use yɛ mmɔwerɛ ahu sɛ yɛ kidney problem wɔ mu anaasɛ problem nni mu a. Na me kyerɛ adeɛ wei because kidney problem no ɛba a ɛmmɔ kɔkɔ. Yɛ frɛ no the silent disease because ɛbɛtumi ahyɛ wo ho ara wo nhu hwee. Ɛna Ghana ha yɛ mpɛ screening no nti no obi anhu. Time no a ɛbɛma wo mpopoeɛ no wo ho akyɛ aseɛ yɛ wo hene praitis anaasɛ wo nya pains kakra wɔ wakyi no na asɛe awie. Ɛnti na nnɛ me de adesua yi brɛ mo. Yɛ nua mo a mo wɔ kuro nkumaa mu a mo ntumi nyɛ liver function test no bi no Wobɛtumi ahwɛ wɔn werɛ ayɛ saa demonstration wei bi na woahu sɛ ɔyare a na woatumi akɔ apɛ sika kakra akɔyɛ wo test deɛ yɛboa de aba Sunday special yi nie mpakyɛw like video no na hyɛ ma obi sɛ nnɛ deɛ yɛboa ɛyɛ kidney experiment ɛwɔ ha ma obiara ahwɛ bi mepakyɛw points no ɛyɛ six na number four no yɛ so important and specific to the kidney nti hwɛ na te aseɛ yie number one ne sɛ obi wɔ hɔ a yɛ a na ɔwɔ pale or white nail Ne nsa no ayɛ fihyɛɛ, ne mmɔwerɛ no ayɛ fihyɛɛ. Na deɛ nti a sɛ wɔn mmɔwerɛ yɛ fihyɛɛ a, yɛ a times ɛtumi link ma kidney no ne sɛ, yɛ kidney no produce hormone bi a yɛfrɛ no EPO, erythropoietin. Na saa erythropoietin no, ɔno na ɛproduce erythrocytes, which is red blood cells. Yɛnim sɛ hemoglobin deɛ ɔrefa oxygen no, ɔwɔ red blood cell mu. Nti sɛ wo mogya no oxygen dodoɔ ɔnim anaa mogya dodoɔ ɔni wo mu a, ɛma mogya no ntumi nkɔ ara nkɔduru wo nsa ano hɔ no. Nti ɛma mmɔwerɛ no yɛ deprived of oxygenated blood. Ɛbɛtumi ama wo nsa no ayɛ pale. Na mmom yɛwɔ ada yareɛ nso ɛtumi ma nipa nsa yɛ pale. But deɛ ɛyɛ specific with kidney no, yɛyɛ test bi, mebɛkyerɛ ama woayɛ. Yɛfrɛ no the Blanch test, ɛyɛ simple. Fa wo nsa fa mia. mia wɔn werɛ no baako sɛ three seconds mia ne den womia bohu sɛ ayɛ fufuo you nsa ɛwɔ sɛ at once na ɛfili back ɛsan yɛ kala no a na ɛteɛ dada anaa sɛ amfili back ntɛm na sɛ ɛkyɛ paa sɛ afili a ɛkyerɛ sɛ mogya a ɛba hɔ ɛsua a ɛwɔ sɛ ɔboa sika no na wokɔ yɛ o kidney function test ansa ayɛ too late the second one ɛyɛ deɛ ɛfɛ no sɛ wɔn werɛ no ayɛ brittle na ayɛ dry bi wɔ koraa cracks ɛwɔ mu obi wɔ hɔ a wogyaa na ne mmɔwerɛ ntumi mfu ntoa so Nti nkorɔfoɔ bisa me sɛ, Yeboah, adɛn na woagyaa wɔn werɛ baako? Mise, Adeɛ a ɛwɔ me ho biara no wɔ ntrɛmu. Obi wɔ ha a ne mowerɛ ntumi mfu mpo nyɛ tenten. Ahaa, and the reason is that ɔwɔ saa problem no. Saa adeɛ wei ba na merekyerɛ wo. Sɛ wo a wo mowerɛ no ayɛ te sɛ ɛrebubu, asɛ ano no ofu a na ɛrewaewae, chai, ayɛ dry, mowerɛ no ahow. Old age tumi de ba. Na mmom sɛ wo mfie no nkɔɔ soro kɛse na sɛ wohu saa adeɛ no a ɛte saa no a, ɛkyerɛ sɛ adɔɔso wɔ mogya mu. Ɔwɔ sɛ ɔta nneɛma bi te sɛ urea. So uremic toxins dɔɔso wɔ mogya no mu a, I mean, wobɛyɛ dɛ ahu sɛ uremic toxins adɔɔso wɔ mogya mu. Mo a moayɛ kidney function test da no, wɔyɛ yɛwɔ parameters no bi afɛ no BUN. Ɛyɛ blood urea nitrogen. Saa blood urea nitrogen no, wobɛhu sɛ wɔ figure no a ɛwɔ paper no so no, ɛkɔɔ soro paa na yɛ sɛ uremic toxins dɔɔso wɔ mogya mu.

Nti wo a wode ahyɛ ase agugu no nso mesrɛ wo bɔ sika no na kɔyɛ wo kidney function test ansa ayɛ too late. Like video no sɛ wonya like a. Number three ɛyɛ deɛ yɛfrɛ no the Terry snail te sɛ John Terry saa Terry no Terry snail na Terry snail no yɛ simple obi wɔ hɔ a ne nsa no nyinaa yɛ white saa mmɔwerɛ no ayɛ white saa ba ɛbɛduru ano paa no na ayɛ sɛ ɛhɔ no ayɛ te sɛ mogya dɔɔso wɔ hɔ paa no na normally deɛ ɛde saa ba no sɛ wo saa nipa kɔ no protein a ɛwɔ sɛ ɛwɔ mogya no mu no esua ebi te sɛ albumin maka kyerɛ sɛ albumin so paa ɛni kwan sɛ ɛba yɛn dwonso no mu nti normally sɛ wɔkɔyɛ urinalysis na wɔn ho protein ɛwɔ wɔn dwonso mu wɔn ka sɛ daabi o kidney no ato kyema identification no bi yɛ saa adeɛ no sɛ protein no ba fam kɛse ɛwɔ system circulation especially um, albumin a ɛbɛtumi ama wɔahu adeɛ bi ɛsesa because ɛma blood circulation ne nneɛma nneɛma ɛsesa sɛdeɛ mesi kyerɛ na nti ɛno na ɛyɛ the teres um, nail nti wo saa nipa kɔhwɛ nsa no ayɛ fitaa saa ɛyɛ kɔ ano hɔ no na reddish something anaasɛ pinkish something no aba no ɛsɛ hɔ nko na mogya no ɛduru na ɛwɔ half and half ɛna ɛyɛ fourth no maka sɛ fourth no wɔyɛ very important na wɔyɛ very specific to o kidney half and half no yɛ simple obi wa ne mɔwerɛ no akyɛ mmienu ɛbaa yɛ white saa na akyɛ pɛpɛɛpɛ na afifiri hɔ kɔ no akyɛ ni colour ayɛ bi a colors mogya ayɛ very embedded over there ɛno nso yɛ a na blood circulation differences naa na ɛde saa half and half no ɛba na ɛyɛ major problem mepakyɛw yɛsan wɔ baako fɛ no the ball the ball nails ball nail no yɛ sɛ wo nail no wotumi de wo nsa fa so indentations asɛ yɛde file afare wo mmɔwerɛ no mfimfini no bɛyɛ three lines bi da so a ɛyɛ girigiri wo nsa tumi fa so na deɛ nti a saa adeɛ no ba ne sɛ maka yɛ sɛ nutrients na yɛhia de ayɛ mmɔwerɛ no sɛ kidney no wɔ problem a ɛtumi stɔpe sɛ ɛyɛ no adwuma for some time ba wo hu wonte ho hwee nti saa time no a astɔpe no baabi a ne yɛayɛ mmɔwerɛ no aduru no ɛpɔɔse na asen afa Asen aba back na kidney no yɛ adwuma ɔse yɛ adwuma na asen ɛtoa so nti ne pulses na ɔpɔɔse yɛ no a ɔnya awɔyɛ no na nyame ɛda no adi wɔ ɔmɔwerɛ so no ɛno na ɛfrɛ no the bull nail wode nsa fa so a wohu no gidigidi bɛyɛ three lines mepakyɛw ma memfa last one a ɛyɛ very important no nka ho na mmom damela herbafoɔ na ɛbɔ me ti dɔm na mede wei ɛbrɛ wo. Wo deɛ malaria, ɛyɛ typhoid. Mepakyɛ wa test positive, wonyɛ penfoɔ. Kɔ pharmacy biara na kɔpɛ bi, kɔ herbal store na kɔpɛ bi. Numbers no wɔ so, mepakyɛ wo yɛ a monfrɛ number no a ɛwɔ so no, mfrɛ me. Ɛna wofrɛ number no so a nkɔbisa ade foforɔ, obiara wɔ ne number ɛda so. Legacy Life Choice foɔ so deɛ, ɔde mushroom na ɛtu yareɛ ase. Ahoɔmmerɛ, w'asɛm nie. bebree no ntumi nsisi so yie, wɔn nsa afimfim. Wɔn so namba na ɛda so no, frɛ saa namba no sɛ wɔpɛ ɛno no bi a, na wɔma wo nkyerɛmu a ɛsen me deɛ. Royal foam na ɛma yɛada nna hoo. Maka kyerɛ sɛ ɛnna bɔ nkwa ho ban. Nna akɔyɛ kwasiada, wodidi wie awiei, woda agye w'ahome, woda awia mpo akyɛ. Like video no. Ɛyɛ royal foam, sofas, curtains, pillow, ne nyinaa wotɔ royal foam. Yɛyɛ customization nti mo a mosi hotels no frɛ na gye nkyerɛkyerɛmu a ɛte sɛ me deɛ. Mpakyɛ the last one no a yɛbɛka no yɛ the murky nail murky nail no akɔ akɔyɛ te sɛ the ball no ara because ɛno no so no lines wɔ mu but this time around no indentations no nni mmɔwerɛ no so lines no da aseɛ wobɛhu two lines a ɛyɛ whitish line bi da wɔn awie no mu a asɛ mogya nkyerɛ nnuru hɔ no ɛna mfimfini ayɛ te sɛ normal one a mogya wɔ mu paa nti ɛno nso yɛ three lines a akyɛ mo wei mede pictures bɛto sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛyɛ easy for you guys saa nneɛma wei nyinaa mpakyɛ wowɔ kuro ketewa mu wowɔ kuro kɛseɛ mu na wohu nneɛma wei nyinaa ɛyɛdɛ adi sɛ nyankopɔn kasa akyerɛ wo through your finger nails wo kidney ho state ɛwɔ mu through your finger nails adeɛ bi a ɛsi nipadua ho biara no ɛho ahyɛnsodeɛ wɔ nipadua akwaa no bi Yɛbo a mɛda no adi ankyerɛ wo a wonhu. Mepakyɛw yɛde foforo bɛba a, ɛno nso bɛda adi foforo a nnɛ yɛa yɛbɛtumi ahu saa nneɛma nketenkete wei na aboa ma yɛaka yɛn nan abɔ yɛn to akɔ hospital akɔ kyɛke yɛn kidney, yɛn liver ne deɛ aka no na abɔ yɛn nkwa ho ban. Medin ara ne Yɛbo Agyekum Francis. Meyɛ biomedical scientist and a self taught trichologist. Enti wo a wopɛ sɛ wo grow wo ti Ghana ha, wotɔ saloon nneɛma, barber shop nneɛma, nhwehwɛ mirror, ne nyinaa me na me tɔn kra na Kumasi, Kumasi mewɔ Adum, Kofoɔ Clinic, Accra ha, Mewɔ Santa Maria, Antioku junction ha yi ara. Antioku, wode oduru Antioku ara sɛ wohwɛ yɛ board Kun Francis, Believers asɔre no a esi hɔ no, aborɔsan no a ɛbɛn yɛ hyɛɛ wɔ no aseɛ hɔ nyinaa yɛ board Kun Francis. Wobɛtumi abɛtɔ deɛ woretɔ biara. Nyame wɔ nhyira wo na ɔmmoa wo.